Merba, dan huwa shooter Matthew Bartolomana u ħanitkellmu dwar is-sess u l-menopawza. Tlaqna li kieku is-sess għandu instruction manual. Limu l-iktar chapter importanti. Komunikazzjoni bejn il-koppja li jispjegaw il xulxin eżatt x'iridu u x'ma jridux. Mela, x'inhi dik il-ħaġa sempliċi li l-koppja tista' tagħmel biex ikollha sess aħjar? Li jieħdu xulxin naqra u lilhom infushom naqra biċ-ċajt, mhux kollox bis-serjetà, li kapaċi jidħqu ma' xulxin. X'inhi l-ħrafa li tixtieq itkisser dwar is-sess u x'hu hija? Li l-anzjani ma jkollhomx x'jaqsmu. Infatti 64 fil-mija tal-anzjani għaddejjin. U dera l-istatistika llum għaddejjin iktar miż-żgħażagħ tagħna. Għax iż-żgħażagħ kulħadd għaddej waħdu mal-laptop u l-anzjani għaddejjin ma' xulxin. Waħdi ma' laptop. Nisa. Ma' xafer.
Kważi anzjan. Insomma.
Mela, e, e, nitkellmu daqsxejn issa dwar il-menopawza tajjeb. Il-menopawza kif taffetwa moħħ eżempju ta' mara meta tkun għaddejja minnu? Taffetwa l-fatt li tħossa li qiegħda tikber u ma fertili allura hemmhekk hemm telfa ta' parti minn imini. Però jaffettwa wkoll anke l-ormoni, allura ġisimha ma jibqax Fiżikament. jixxarrab daqshekk malajr u anke l-aptit tas-sess fil-maġġoranza tagħhom jonqos. U hemm rimedji għax importanti. Iva, iktar ma tgħix ħajja b'saħħtek iktar aħjar għax iktar tibqa' ġismek għaddej tajjeb, jibqa' iktar żagħżugħ u anke li allavolja inti mhux qed tixxarrab b'mod naturali, tista' ssib modi kif tgħin lilek innifsek biex anke xorta tkun attiva mal-sieħeb sieħba tiegħek. Niżżel.
Xiri informazzjoni ħażina dwar il-menopawża. Li l-mara spiċċat ladarba bdiet il-menopawża, li l-aptit sesswali tagħha spiċċa u trid taċċetta ħajja mingħajr sess għax issa bdiet il-menopawża. Hemm hemm vantaġġi imma li tagħmel is-sess waqt il-menopawża? Ħafna.
Il-parti ta' ġewwa tal-vaġina tagħha ħa żżommha iktar żagħżugħa. u anke tħossha tajba fuqha nnifisha, jiġifieri ħa terġa' ċċaqlaq ċertu emozzjonijiet li għandha lejn is-sieħeb tagħha u anke l-kunfidenza fiha nfisha. X'tista' tagħmel persuna li jkollha nuqqas ta' ħeġġa waqt il-menopawża? Qed nitkellmu fuq is-sess, ovvjament. Tfittex għajnuna professjonali biex tara anke l-ormoni tagħha u ġisimha x'għandha bżonn tagħmel biex ma tibqax tħossha hekk.
Iva, tkellem gynaecologist, eżempju, fejn jistgħu jgħinuha issib is-soluzzjonijiet. Issa in ġenerali ninqalgħu ftit ukoll mill-menopawża. Mill-esperjenza tiegħek inti tara diversi koppji tajjeb, x'inkwieta llum il-ġurnata l-koppji waqt is-sess? X'inhu l-inkwiet li kieku kellek tiġbed? Li jkunu ġġudikati, eh? jiġġudikaw jew nfushom, anke min ilu f'relazzjoni, anke min ilu f'relazzjoni. Tant din qablu nfusna waqt is-sess ma' koppji oħra, ma' pornografija, ma' films. Li kulħadd qed jiġġudika jew nifsu fuq il-performance li qed jagħmel. Kif għandu Għajt t-nejf da. Għabadni.
Mur kelmora.
Kif għandu wieħed jieħu gost fis-sess għandu kemm għandu età. Li jiffoka fuq il-ġisem kif qed jirreaġixxi, kemm tiegħu u tal-partner tiegħu. Minn flok kif qed nidru, Niffukaw iktar fuq dak li qed inħossu b'ġisimna u dak kif qed nużaw ġisimna biex nagħtu pjaċir lill-persuna l-oħra, li hija li tgħix il-mument.
Mela, u biex nagħlaqhielek, tajjeb, kemm huma relatati li tgħix ħajja sabiħa mas-sess, jiġifieri huma importanti biex jagħmlulek ħajtek tajba? Ħafna, meta inti għandek ħajja stressanti, ħa jonqoslok l-aptit tas-sess, Is-sess ħa jgħin fil-kunfidenza ta' kif tħares lejn il-ġurnata. Allura min għandu ħajja sabiħa hemm ċans ħa jkollu ħajja sesswali aħjar. U l-ħajja sesswali ħa tgħinek tħossok iktar milquh u maħbub u fl-istess jien anke tħossok aħjar fuq hekk innifsek. Jena li ta' millu min. Taf, eh? taf biex nalaqlek jena. Sex is nice, do it twice. Ditijak, Importanti li tilbisa spiss. Thank you. Għad tiftakar fin. Wear a condom to be wise.
Prosit, ġmik, prosit. Narawkom.